Yoq, o şeker tozu degil, o çay sodası. Qabartmaq içün biz hamırımıznı, bu ise un. Bunda ise sirke bar, çay sodasını öldüremiz. Şeker.
Doğru.
Lâkin bu aq udud, qara dud degil. Bu torğay üzümü, bu ise bürülgen. Demek, baqıñız, arzımızda mına böyle sautumız bar. Onıñ içine Er şeyni özüñiz yapacaqsıñız, men qarışmaycam. Eger küçüñiz yetmese, yardım etecem, aşamı? Yımırtanı episini qoşamız ve bir bardaq şekerni qarıştıramız. Qanı, kim yardım etecek? Men. Kim qarıştıracaq? Men. Sen qarıştıracaqsıñ? Qanı, Arzu. Bir, iki, üç. Allah qolay ketirsin, başlandı.
Anam, men birinci kere yapamına bunu. Ayda olsun.
Yedim, anam.

Muqayt olunız. Böyle çevir bu tarafına. Ana, Elmaz, al qollarını. Asılında onı bir adam yapmaq kerek edi.
Mana nasıl yahşı çıqtı. Ğarip yumurtalar dünyağa kelgenine pişman oldılar.
Ana, indi yaldaylar yumurtalar hepsi. Tek, na bu burada nemenki. Yahşı, endi bunda azçıq tırış, endi oldı, yete. Ayşula, sen onı urıp asıl. Mına, eki dane menki. Oldımı?
Bar, endi qollarnıñ üstüne saldım şıtırayı. Yaramaz yumurta. Keldik yer yerimizge, endi devam etemiz. Dinar, tatam, mına bu, men birinci kere yaptım, mende eki dane yahşı soy çıqtı. Maşallah, baq, altıdan, mına bunda yahşı demege mümkün. Köresiñ? Onda yahşı, demek ki, yarısı bar, yarısı yoq, ha? Bu esası degil. Onı biz epir qarıştıracamız. İçine şeker qoşamız. Asan qoş.
Bir bardaq şekerni qoşamız. Epsini? Episini qoşamız. Endi tek küçüniz olsun onı qarıştırmağa. Hanım, men sizni çoqtan körmedim. Toqta. Kim meni sağındı? Men.
Men. Kim sağınmadı? Ne iş yaptıñız, men siznen laf etmegen vaqıtta? Asan, ma, men anau yumurtalarnıñ kösçiklerini yapıp olamayım.
Ne iş yaptıñız, aytıñız, nenen oğraştıñız evde bu vaqıta? Men er kün evde oquyım bir şeyler. Men de. Ne oquysıñız?
Masallar.

Qanı qarıştır. Yavaş, tek tökme, Arzı, lütfen, yalvaram saña. Qani, siz alâcılar şiir ezberlediñizmi mektepte? Meni. Men de.
Nasıl şiir ezberledin sen? Men ayu. Vatan içün.
Vatan içün.
Mende. Aqbardaq.
Mende ayudaq ve küs.
Aqbardaq, ayudaq, aman, maşşallah, bayağı şiir ezberlegensiñ. Ya kim birinci aytacaq? Men.

Baqıñız, biz qoştıq mında. Toqta, bizden ceviz qoşacañız. Biz yımırtanı şekernen qarıştırdıq, içine un qoştıq. Lâkin unnı bilesiñ nasıl qarıştırmaq kerek, anda bu bir-birine şimdi. E, un qalmasın, bir-birine yapışıp qalmasın. Dina tata, eti kasan ayttı, Elmaz cımbız. İlmaz, tek Asan ayttı, ya İlmaz, Cımbız. Ha, siz şiir aytmağa isteysiniz? Buyurunız, men aysı sizge qarıştırmağa yardım eteyim, e? Qani, cevizni azçıq eziniz ve şiir aytınız bizge. Kimdir, kim birinci olacaq? İlmaz birinci olsun. Yahşı olsun. Aqbarda qar tübünden çıqqan, beyaz başını asqan, sefayetes bağçı bağ, adı nege Aqbardaq? Maşşalla!
Onı asılında tapmaca kibi qaytmağa da mümkün eken, e? Tek şiir degil. Endi biz qayda ketemiz? Ayudağğa ketemiz, e? Arzı. Soñra da kene tapmaca. Yahşı, nevbetinen endi Arzınıñ şiirini diñleyik. Qara deñiz yalısında arqasını zorluqlap, biñ asırlar yata ayuv, başını suvğa saqlap. Dalğa pancasın qıtıqlay, köksüne ura, Uyan, ayuv, uyan, ayuv, uyan, dep yalvara. Maşalla.
Ha, yapıştımı? A soñunda siz ayu dağın kördiñizmi? Men kördim.
Men de kördim. Menim qartanamda ayudağnıñ balaban resimi bar. Maşalla. Sen öyle kördiñ ya da özüni böyle kördiñmi?

Köresiñiz, menim de küçüm yetmey endi. Asanğa beriñiz.
Hamurımız aman-aman azır. Onı evelce qoşmağa mümkün edi. Ne içündir, men siziñ şiirleriñizni diñlep, diñlep, soñuna qaldırdım. Sen ayttıñ, Arzu, masallar oquysıñ, e? E. Nasıl masallarnı çoqça sevesiñ? Anav, içinde, nasıl aytayım, yaramazlar olğan masalnımı ya da...

Aslında oquğan masallarıñ aqlında qalamı ya da tek sen satırlarını oquysıñ oldı?
Aqlımda qalmay. Qalmay?
Ya Aslan ne aqında oquy eken? Ana Aslan aqında.
Koşmar.
Nasıl sen alâcı oldıñ eger aqsanda oqumasañ? Taşlañız ceviziñ episini.
Episini mi bölemiz? Beş beş beş.

Toqtasa. Men sitem.
Toqtasa.
Na, endi
özümizge yaqınca alınız, yavaş, yavaş. Men hamırım toq, men soñ ne aşaycamız? Bir şey aşamaycamız. Yağ aşaycamız.
Ne, tek tavanmı, yağmı aşaycasıñız? Fantaziya degen şey sizde pek küçlü, e? E. Yani, ğaliba, sen oqumaq degil, özüñ masalda yazacasıñ. Olı fırçanı yumağa taşlañız. Biz işimizni devam etemiz. Endi men tutarım, sen hamurnı toq. Toqta. Aha. Nasıl balaban kesekler. Balaban kesekler, anda bizde cevizler.
Balaban kesekler, cevizler. E.
Maşallah, aferin qız. Çıgımı. Hınalıda parmaqlı soyu. Kim parmaqlarını hınaladı ya? Anam. Yavaş. İnternetten taptınız kerek. İnternetten tap, ya kim istedi, sen özün istedin? İyi. Ya da anan istedi boyalamağa? Men istedim.
Sen istedin, endi ne qadar turacaq o senin qolunda? Bir afta.
Eger yuvunmasan, bir ay. E? Çamaşır yuvsañ eki kün? Yoq.
Kelmey yardım eteyim.
Aa, asla yuvmasam bir yıl. Yoq, asıl yuvmamaq olmaz endi o qadarlıq. Esenge olmaz, o menen ister mektepte dost olmağa. Mektepte ol, ya sen onen dost olasıñ, o senen de. E, men isteyim onen, men bütün balabaqça onen dost edim, endi aa, o, endi balaban usta endi meni begenmey eken. Kim seni begenmey? Asan.
Asan öyle mi? Alamına böyle
teneffüste alamına böyle parmaqlarımnı böyle qoñqıştı. O, sevedir seni, onıñ içün öyle yapadır. A, seve.
Balban etsem, alam bir kere özüm papuçım balban etsem, alam onıñ betine bir kere urarım.
Oldı.
Ne demek bu hırsızlıqsız?
Oldı, savaşmañız. Baqıñız, endi pirogımız üstüne biz bu rulgeni başta tizeyik. Bu rulgen bu ya da bu? E, bu.
Aslanğa da beriñiz, ayda, añaymı o seni sevmeyken? Yoq, arzı güzel etip qoy, canım, güzel etip. Arsı yalaş. Küzel etip tizemiz.
E, aslında içine de qarıştırmaq mümkün. Eger sizin qurutılğan meyveleriniz olsa, onı içine qarıştıra bilesiñiz. Eger de buzlatılğan olsa, üstüne qoymağa tevsiye etem. Çünki içinde, bekim hamırınıñ içinde suvu çıqacaq. Çiy qalması mümkün. E, aslında mümkün edi bölmege olarnı. Bizde bürülgen, amma tibinde da mana vişne qurusu.

Közü zurna degildi, sesi zurna. Bunı da qoymağa? E, onı da qoymağa, üstünden sepiñiz. Birsi taptı.
Yoq, kimse tapmadı. Yardım endi anasçı. Qayda yaşay o? Bu meste.
Tavuq. Tavuq. Yoq. Qoraz.
Tavuq bir kereden aqlımızğa tavuq keldi, e? Eşimizge qoraz kelmedi. Tavuq qıçırıysa balarnen.

Oldı. Endi baqıñız, şimdi biz pirogımıznı fırınğa yollaycaqmız, eki yüz derecege, ve biraz bekleycekmiz. Bu vaqıt ise Lâle telekanalında sizler içün pek tez keçecek. Qızlar, siz qollarıñıznı yuvuñız, men ise fırınğa yollayım. Balalar! Kim oşamağa istey? Men! Kim pirognen çay içmege istey? Men! Aysim, biz alacamız pirogni. Ura! O, kerçekten de pek. Lezetli ya da yaramay? Lezetli, qoquy.
Şimdi biz lezetini baqarmız. Oqumağa güzel qoquy. Köreriz, qoqarız.
Baqıñız nasıl oldı. O, super!
Super!
Super!
Onı şimdi açmaq kerek.
Pek dülber.
Pek dülber. Jile. Jile köke. Mına açamız. Vo. Vo.
Patlay puzırki. İçeride puzırki bar. Puzır bar? Emin koydunuz ya. O şimdi suycaq azıcıq. Son kağıttan çıqacaq. Biz sayılı dostlar mına çayımıznı yaptıq. Er şeyin evelden pek muqayt olunız. Çay sıcaq. Endi biz aşamağa ketemiz ve sizlernen sağlıqlaşacaqmız. İlerdeki bizim yayınlarımıznı bekleñiz, unutmañız, biz sizlernen körüşmege er vaqıt memnunmız ve yañı retseptlerni ögrenecekmiz. Körüşkence sağlıqnen qalıñız, epiñizge aştat qutlu olsun! Qanı, Bismilâ dep kesemiz, e?